bantukin Pathian bia ṭuan khawhnak caan kha kan serpiaktu kan Pathian mi thang si ko seh. Tuzan i a rak i pummi nan dihlak cungah kan Pathian thluachuahnak tlung ko seh. Kei zong caan laklawh kar tiah thawng chim nan kan ka pek ve ca kha law tiin te kha hmaisa ah lunglawmhnak bia kan chim ta ka duh i tuzan hi mino zan si i Sinan mino kong lawngte kan chim awk zong kha ṭha hlei lo i kan dihlak te ca i kan hrawm khawh dingmi thawngṭha ka rak i thimmi hi lamkaltu a ngan pathum a hme hlei kuanak zawn te ka si lai. Lamkaltu a ngan pathum a hme hlei kuanak zawn te kha tuzan cu kan ruahpi hna lai. Kan singer te le kan speaker te kong kha cu ka hin chimtu ṭuanvo ngeitu nih tampi an chim ko cang caah kei ka bantuk lei kha zeihmanh um nolh ti lai lo i thawngtha bia le lei ka pah in kal colh ko lai. Lamkaltu a ngan tukhum a mi hleikuanak te kha ka rak rel lai. Cucaah nan sualnak cu an mawhpiak hna nakhnga i ngaichih u law Pathian leiah khan i mer tuah u. Caan kulnak Cun Bawipa nih thlarau thazaang thar hmuhnak caanṭha aan pek hna lai i amah nih nan caah a thim cangmi Messiah Jesuh kha nan sinah a run thlah lai. Cathiang thluachuah petu kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Uh, tuzan caan i kan tlangtar cu a aa ngaichihmi asiloah a sual aa ngaichihmi zumtu pakhat ma ngei hin zeitluk thil lianngan dah kan Pathian nih a tuah khawh tisa kan tlakter sau ngaingai a sual a ngaichihmi zumtu pakhat nunnak tangin hin zeitluk thil lianngan dah kan Pathian nih a tuah khawh ti khi tuzan i kan tlangtar kan i ruah dingmi salai Voikhat ah vawleicung minthang i mi vialte nih kan theih dingmi D.L. Moody timi pa kha a ngakchiat deuh lio ahhin a hawipa Henry Burnley timi pa he hin vawleicung distor vialte lak i a sang cem ah ai telmi Nigeria waterfall timi kam ahhin laan an rak hioh ti si. An kal thluahmah i Mah Nigeria waterfall cu a sang tak lungpang sang taktak in ti a rat tlami si caah khan a pi tuk in khuaruah har in a pi nih chuncha zong hi chuak dih a pit tuk ah hin khuaruah har si. Cu tluk in force thazaang ṭhawng in a tlami tisor tampi an vun kal lio ahcun Moody nih hin DL Moody nih hin a hawipa cu a ka kawi hi tluk i a tha ṭhawngmi ti hi khuaruahhar tak si tiah a ti mah lio ahcun a hawipa Henry Varley timi pa nih a rak timi cu ka kawi te kan vawleipi nih hin a nunnak dihlak te Pathian sin i a pemi minung pakhat zumtu pakhat hmangin zeitluk thil lianngan dah a tuah khawh timi hi a hmu rih lo ee tiah a rak ti. Mah lio te cun ti an mudit thinlung chuang fak tuk in rian a tuan i Pathian sin i pum nunnak dihlak te aa pemi minung pakhat hmangin kan Pathian nih zeitluk thil lianngan dah a tuah khawh ti hi kan vawlei nih a hmu rih lo ee a timi kha DL Moody nih aa lak i a lehmi cu ka kawi Bawipa vel thawngin vawlei nih keimah hmangin Pathian ṭhawnnak Pathian sin i pum kum dihlak nunnak dihlak aa pemi minung pakhat hmangin a tuah khawhmi Pathian ṭhawnnak kha keimah hmangin vawleipi nih hmu hna seh law tiah D.L. Moody nih hin a rak leh a rak ti. Cu caan thawk cun D.L. Moody cu a thlacamnak a thlen i Pathian kan nunnak hi a ti Lak in nangmah nih hmang ko, nangmah ta si dih tiah a pum, a nunnak, a ruahnak a lungthin dihlak Bawipa sinah a rak ping, a rak pek dih ciammam i kum zeimaw zet hnuah khuaruahhar in di-el-mudi cu vawleipi thlengtu ah Pathian nih a rak hman. Nihin ni tiangah mi vialte nih theih duhmi pa a hun i cang. Cucaah cun di-el-mudi hi kan Pathian nih a nunnak a zeizong vialte amah sinah a pemi minung pakhat bangin zeitluk thil lianngan dah a tuah khawh timi kan te a si tiah an ti tawn. Hawile hna cucu DLMUD kong a si i tuzan caan i hi biakinn tlang thiang ah a rak rang i nangmah le keimah hmang zong in hin kan Pathian nih DL Moody sin i a tuah khawhmi thil lianngan kha a tuah khawh ve. Mah belte kan Pathian i khuaruahhar langhtertu langhternak ca i a hmanmi zumtu si khawhnak dingah hin a herhmi a um i cucu Pathian sinah pumhlum sining dihlak bakin aa pemi si kha si ti kha tuzan ah hin kun chim ka duhmi si. Hi Bible ca kan rak relmi ah hin cu bantuk in Pathian nih a hman khawhmi minung si khawhnak ding ahcun zeidah a herh? a herhmi tete kha kan Baibal relmi nih khan a kan cawnpiak i cucu tuzan ah hin biatak tein i ruah ṭi tuah hna usih ti ka duh. lamkaltu a ngan pathum kan zoh tikah a ngan pathum caang khat in caang hra nan karlak ah khin Johan le Peter hmangin a chuahka bak i a ke a beimi pa, a ke a zengmi pa a damnak tuanbia kha kan hmuh. Mah tuanbia hi keimah zong ka hrinṭhannak tuanbia a si. Khuaruahhar ngai in a chuahka bak i a zeng cangmi mizengpa kha a kal kho bal lomi pa kha Jesuh Khrih min bak in Peter le Johan nih thla an campiak i damnak an hmu. Cu damnak a vun hmuh tikah cun mipi an khuaruah a har tuk hringhran i lamkaltu a ngan pathum a hnih hleikhat ahcun cuka hrawng hrang i a ummi minung vialte kha an chuak i Peter le Johan cu an kulh ngai. Nan sinah hin zei bantuk ṭhawnnak dah um? Nan sinah hin zei bantuk thilti khawhnak dah um? Rak kan hmuhsak ko tiah an rak hal hna, an rak kulh hna. Khuaruahhar ngai in Peter le Johan cung i a ummi thilti khawhnak, Peter le Johan sin i a ummi ṭhawnnak pi kha, power pi kha mipi nih hmuh an duh i an rak kulh hna ti kha ca tlekhatnak zawn ah khan kan hmuh. Cu an vun kulh bak hna i an sinah a ummi ṭhawnnak hmuh a duhtu, hngalh a duhtu mipi hna sinah cun Peter nih thawngṭhabia chim aa thawk i lamkaltu a ngan pathum caanghei hnih in caanghei rit karlak kan rel ahcun cu ṭhawnnak timi cu khoika ah dah um? Hi a chuahka in a zengmi pa kan damter khawhnak ṭhawnnak hi khuazei ah dah um? Zei bantuk ṭhawnnak dah a si? timi thawngṭha kha Peter nih chim. A thawngṭha kha a sau ngai nanmah ti zong in varete law caan ei hnihnak in caan ei riat hna karlak kha a chimmi kha a tawinak in kan vun chim si ahcun Pathian nih vawlei mi khamhtu i a rak thlahmi Messiah kha kan sin bak ah rian a rak ṭuan i kan sin bak ah a rak um ee a ti. Asinatein cu pa cu nannih nih nan zum duh lo ti pakhatnak ah nan zum duh lo. A pahnihnak ah Nanmah nan ral Judah miphun hna i nan ral a simi nan ral vialte lakah a ngan cem a simi Rom i an buktu bailam hmai bakah nanmah nih khan nan hlaw te tiah a ti. Tikah zongte hi tawi tein vun hrilhfiah ta ning law Pilat hmaiah an hlawtmi kha sualnak ngan taktak ah Jesuh Khrih nih oh sorry Peter nih a rak chiah piak hnanak a ruang cu Israel mi hi khi David Solomon chan in an tuanbia kan zoh ahcun amah te bak in aa ukmi miphun pennak ngan pennak ṭhawng taktak an rak si kiangkap ram vialte nih ṭihmi pennak an rak si Solomon chan le bak ah khan cun an kiangkap ram vialte nih an rak ṭih tuknak an rak ṭih tuk hna i upatnak pek ruah bakah khan a rak tlawn hna. Cu tluk cun a liannganmi mah te bakin a outmi raunak rak si. Asinain a tawinak in ka chim lai. Cu Israel an mah tein a ukmi a ṭhawng tukmi pennak pi cu an hung kuai i Rom kuttam an tla. Hi Jesuh Khrih chan lio ah hin Rom miphun nih an uk hna. Rom miphun cu Judah miphun nih an huat cemmi pahnih lakah pakhat an si. Judah miphun nih an huat cemmi number one cu Samaria miphun an si. Zeiruang ahdah Samaria miphun nih an huat tuk hna tiah cun Samaria hi Judah miphun an rak si ve nain Assiria miphun pawl he an mit ṭhi an um i uh, kahpia kahpia in a chuakmi pawl kha an si an thianghlim ti lo. Mah caan cun Judah miphun nih a tuknak a thiang ti lo in Judah miphun tiah an ti hna i an huat cemmi pakhatnak cu Samaria miphun hi si. A pahnihnak cu Jentail miphun hi an si. Jentail miphun cu Judah miphun i a tuk hna i Farasi kan timi pawl kha mah Farasi Judah miphun nih mithianghlim an timi hna pawl nih hin Sabbath ni i an ṭih cemmi thil pahnih cu a pakhatnak ah nu ka hmu sual lai ti an phak tuk. Nu hmuh hi hi thil thuamhnuam hmuh ah an rak rel. A pahnihnak ah Jenjan mi ka hmu sual lai ti an rak phak tuk. Mah ruangah cun Sabbath ni ah hin an lu an rak i khuh. Sabbath ni ah nu hmuh an ṭih tuk. Jentail mi hmuh zong an ṭih tuk. Cu tluk bak cun an rak fihmi Jentail mi Rom miphun hna nih khan an rak uk hna. An rak uk hna i cucaah cun cu Rom miphun an huat tukmi Jentail miphun Rom miphun hna uknak i cozah rianṭuan phunphai ai rak i tel tuk vemi Judah mi kha miphun rawitu nan si an ti hna an rak huat tuk hna Zakiah an rak huat tuknak a ruang zong kha Rom cozah aiawh in ngunkhuai khawltu rak si cu Rom cozah aiawh in khin Judah miphun hna sinah khan ngunkhuai khawltu a rak si ruangah khan an huat tuk thi seh ti an rak duh. Cu tluk bak cun rak kawl. Atu chan hol in cun dalan kan timi phun tisa thohmi phun khi rak si cu. Cu tluk bak i Judah miphun nih an huatmi Jentail miphun hmanh i anmah ram chuttu, anmah nawlngeihnak le anmah uknak chuttu Rom miphun i an bawipa pailak hmaiah khan ti nan va kal riangmang i kanmah khamhtu dingah Pathian nih a kan thlahpiakmi Messiah Jesuh Khrih kha nan va lawte. Kan ral hmai pat ah khan Jesuh Khrih kha nan va lawte ti cucu an sualnak ngan cem ah a lakmi pakhat ah ai tel. Kan ral hmai i kan biakmi hlawt ka thei lo ti hi kan Pathian nih a celh lo cemmi sualnak pakhat a si. Mino hna nih mino lawng zong si lo upa zong nih hi thil hi kan hngalh lo tein kan tuah tawnmi sualnak phunkhat a si rua tiah ka ruah i kan ral ngan bik cu nihin ah hin Pathian duhnak tuah lomi sualnak chungah a nungmi Satan party pawl duhpoh i a nun a hmangmi pawl khi nihin ni zumtu hna i kan ral ngan bik cu an si. Gentle mi kha ti zei ti kha a si ti lo. kan i ca cun kanmah kha Gentle ti kan si cang caah zumtu kan caah kan ral ngan bik cu Satan duh ningin a nungmi Pathian duhnak zei ah rel lomi minung paoh kha kan ral ngan ding an si tawn i cu bantuk minung hna he kan ṭhut kan dir caan ahhin voi tampi cu Jesuh ka thei lo Jesuh ka hngal lo tiah kan nunzia in kan bia ka in kan tuahsernak in kan ti tawn. An hmaiah khan kha bantuk Jesuh zei ah rel lomi hna hmaiah khan Jesuh Khrih tatte kan sinak le Jesuh Khrih thahmi Jesuh Khrih aa dawh tuknak a va langhtertu ding kan si lio ah khan kanmah tu lehlam kha anmah bantuk in thil ṭhalo Pathian nih duh lomi thil tuahnak ah kan vai i tlawm tawn cucu Peter nih Judah miphun pawl kha kan ralpa kan ral ngan cem simi pailah paiah kan khamhtu Messiah nan hluat kha tiah a rak timi hna kha Nihin zongah hin zumtu tampi nih kan tuah peng ve rihmi sualnak a si timi te kha tawi tein hun hrilhfiah chih duh. A tanglei ah khan a ti rihmi hna cu cu Pilate hmai i Jesuh nan ruat lawng si loin a ti. Misual mithat pa kha Jesuh nakin nan i thim deuh ee tiah a ti hna. Jesuh Khrih ka luatter lai tiah Pailat nih a rak ti lioah khan ai si lo misual pa mithat pa tu kha luatter ko Jesuh dang tu kha luatter ko tiah Judah mi hna nih request an rak tuahmi kha sualnak ngan cem pahnihnak ah a cherpiak hna. Jesuh ṭanh loin misual miṭhalopa kan nunzia, kan lungput, kan biaka le kan tuahsernak nih a ṭanh caan hi zeitluk in dah a tam ti khi kanmah pumpak sining cio hin i ruat hna u si law hika i Peter nih sual a phawtmi hna Judah miphun pawl nannih nih kan ral papai lan hmaiah Jesuh Khrih kha nan hlawt i Misual tipawng demiah mithat pa tu kha Jesuh nakin nan i thim deuh tiah a timi sualnak phun hi hi nihin ni zongah nangmah le keimah nih voi tampi kan tuah sual tawnmi sualnak kan si ve khawh ti kha hika in hun langhter ka duhmi si. Culong si loin Jesuh Khrih kha nan thah e, vailam cungah nan thah e. Hi vailam cungah nan thahmi Jesuh Khrih kha Pathian a rak si. Mikhamtu caah Pathian nih a kan thahpiakmi a rak si timi a tette caah Jesuh cu ni thum hnuah thihnak in Pathian nih a thawhter ṭhan i cu Jesuh Khrih a tho ṭhan hrimhrim timi cu Zumtu vialte nih kan hmu dih i kanmah lawng si lo, midang tampi zong nih an hmuh, an hngalh dihmi a si. Cu pa thawngṭha cu nihin ni nan sinah hin ka chim. Tiah Peter nih a kulhtu mipi, a ho ṭhawnnak in dah A ke a beimi pa hi nan damter. Zeitindah mei ṭhawnnak hi nan ngeih? Khuika ṭhawnnak in dah meihi nan lak? tiah khuaruahhar in an ṭhawnnak hrih hrampi hngalh duh ah a kulhtu hna mibupi sinah khan Peter nih cu thawngṭha cu a chimh hna. Phundang in kan chim ahcun nihin hi nan hmaiah chuahka kebeimi chuahka mizeng mipa kan damternak ṭhawnnak hi nan hlawt i misual pa Nakin nan rak huat deuhmi pa, vailam cung i nan thahmi pa, Jesuh Khrih ṭhawnnak hmangin kan damtermi si e, ti khi Johan le Peter nih khuaruahhar in kulhtu mipi hna sin i an rak chimmi thawngṭha a si. Kan Pathian min hmang cu si ko seh. Amen. Cu thawngṭha nan theih cang caah nihin ah hin a ti i a caan thei kuanak zawn ka rak relmi tiah khan kan hung chuak cang. Cucaah tiah a ti. Cucaah timi hi biatlang kawmnak a si. Biahram thawknak ah cucaah tihi an phung a si loin biatlang kawmnak kan biatlang an vun kawm cang lai kan ti ah khin cucaah timi hi kan hman tawn. Cucaah a ti. Nan theih cang bantuk kan chim dih cang mi hna kha vun ruat u law tinak hi si. Atu cu nan sualnak cu nan hlawt hna nakhnga i ngaichih u law Pathian leiah i mer cang u law. Misual khamtu Messiah Pathian nih a kan thlahpiakmi pa nan rak zumh lo i nan rak rawt i amah pa nakin misual nan hoi nu nan hawipa hna he sualnak chungin nun nan rak i thim deuh i kan ralpa Pathian i a ral ngan cem a simi Satan le a party hna sin i i nuamh le umṭut kha nan rak i thimnak lungthin le tuah sernak vialte kha a tuah cun i ngaichih cang law zeiruangah a hmaanmi Jesuh Khrih khamhnak thawngṭha biatak khamtu taktak a sinak thawngṭha kha nan sinah ka phuan cang caah nan sualnak kha i ngaichih cang hna u nan sualnak kha mertak cang hna u law Pathian lei an rak kir ve cang u law tiah Peter nih thawngtha a rak chimh hna. Kan Pathian minthang cu si ko seh. Amen. Ngaichih timi hi Greek biafang in metanoi ti a si. Metanoi timi a sullam taktak zeidah a si tiah cun kanmah nih lam lam dik kan hngalh lo ruangah hitipin kan kal kan kal i Kan tlau zong kan hngal lo. Kan zulhmi lo, hmaan lo zong kan hngal lo. Cu lio ahcun mi pakhat khat nih, "Ah ka pa, ka nau, na kalnak lam kha a hmaan lo na khaw? Cuka lei ahcun kal na duhnak cu si tiah a hmaanmi lam an vun kan chimh bak i, "Ai ze, si maw?" ka rak palh kai thei lo cu te ka tlau kai thei lo cu te ti vun tiah a hmaanmi lam lei zulh dingin vun i mer ti khi a sullam taktak cu si tahchunhnak in kan chiam ahcun NCC biakinn ah kal dingin kan rak i thawh i Asinain hi kan sinker nu LCC biakinn lei kal ding in a vun i thawh i a vun ra vun ra i LCC lei ah kal ko rua ti aa ruah nain annih kha kutam na kar lei ah rak kal lai a lang kha hngal lo i a phanh ka si tikah kutam na kar lei ah kal thlumai LCC ah ka kal ti aa ruah ko a tlau le tlau lo zong aa hngal lo Asinain mah lio ah khan hika hin siama abiasak he nan tong i siama ya maka lei cun na kal LCC ah ka pum lai ka ti tiah LCC cu hika lei an si ṭung lo khi hika lei ah khin si tiah a vun ti Mah ah a kalnak a hmaan ti lo timi a vun hngalh bak ah khan cun a hmaan lomi lam lei ah khan pehzil in kal nemmam cu aa tim ti lo. Aize si maw poi tak si ti Amer colh i LCC lam lei ah a kal. Aw cucu ngaichihnak tiah Baibal nih a timi a sullam taktak cu si. A hmaanmi Pathian biatak Khrih thawngṭha biatak mikhamhtu taktak cu Jesuh Khrih hi si. Jesuh Khrih thisen thawngin Pathian nih ka sual ah a ka ngaihthiam. Jesuh Khrih thisen thawngin Pathian nih miding ah ka ser timi Khrih khamhnak thawngṭha biatak kha kan rak hngalh hlanah khan vawlei sualnak chungah khua kan rak sa. Vawlei taksa nuamhnak chungah khua kan rak sa. Asinain cu lio ah cun kan tlau ti awk kan hngal lo. Nuam em em in taksa nuamhnak chungah khan khua kan rak sa ko. Kan rak um ko. Kan tlau ti kan hngal lo. Asinain cu bantuk i sualnak chung i khua kan rak sak lio pi Lampingpolo kan rak zulh lio pi ahcun Jesuh Khrih khamhnak thawngtha biatak kan vun theih i a hmaanmi lam bunh tiang kan vun theih cangka tein khan ai zelaw ka rak zulh ka rak zulhmi lam sualnak lam taksaduhnak lam vialte hi a palmi lam pei rak si ko hi lam pingplo pei kan i zul ko hi lam hmaan Jesuh ka hngalh cang caah tiah vun sualnak vialte kha kan hnu kan chit i taksa duhnak lam vialte kha vun hnulei kan chit i Jesuh leiah kan kal cucu ngaichihnak timi cu si Nan sualnak vialte kha mengtak cang u law nihin ah keimah Peter hmangin nan theihmi Jesuh Khrih thawngṭha biatak lam dik lam hmaan lei ah hin ra cang u, kir cang u, tiah Peter nih a rak ti hna i Cu ni ah cun minung thong tampi nih an sualnak an mertak i Jesuh Khrih khamhnak an rak co. Kan Pathian min ah si ko seh. Cu Jesuh Khrih khamhnak a co minung hna pawl nih cun zeitindah an um timi kha uh, Lamkaltu a ngan pariat a hme pali kan rel tikah fiang tein kan um khawh an um sawsawh lo. Kannih cu lamkaltu kan si lo an ti lo. Kannih cu Jesuh Khrih nih a zultu ah a thimmi kan si lo an ti lo. Cu minung vialte nih cun an kalnak paoh ah Jesuh Khrih khamhtu a sinak Jesuh Khrih khamhnak thawngtha kha an hmuhmi minung sin paoh ah an chim ee ti kan Pathian min hmang cu si ko seh. Jesuh Khrih nih vawleipi thlennak ding ca hin program a suaimi cu lamkaltu a ngan pakhat a hme pariat nak ah khan kan hmuh i Jerusalem in Samaria, Samaria in Judea, Judea in vawleicung khuazakip ah ka tat te nan si lai vawleicung mi vialte hi keimah zultu ah nan ser rih hna lai ti kha Jesuh Khrih nih planning a rak suaimi si program a rak suaimi si i cu Jesuh Khrih program suaimi a tlin khawhnak hnga ding caah cun lamkaltu Paul nih Peter te hna John te hna nih Jerusalem khuachung ah atu ka van chim cang bantuk khan Khrih thawngṭha kha chim hram an thawk. Misual pawl kha an nun thlen hram an thawk hna. I anmah kha vawleicung khuazakip kip ah a kal kho an si lo caah pum pakhat lawng an si ve caah anmah nih an chimhmi anmah thawngṭha chimnak hmang in Khrih khamhnak a comi minung vialte kha kaa kip lo vawleicung khuazakip ah an kal i anmah nih khan Jesuh Khrih planning, Jesuh Khrih chunmang, Jesuh Khrih timhtuahmi vawleicung vialte Jesuh Khrih thawngṭhabia phuangtu si ding, vawleicung vialte Jesuh Khrih tette si ding rian kha Peter te sinin a hrin ṭhanmi minung pawl nih khan lo an tlinh cu an kal i an chim an phuan lo tiah an ṭuan i cu a Khrih khamhnak thawng cu biatak theih ruang i a sualnak a mer a mertak i Pathian aa tlaihmi zumtu pawl hmang cun nihin ni nangmah le keimah zong nih Khrih khamhnak thawngṭha kan theih khawh a si. Nihin ni nangmah le keimah zong nih Khrih khamhnak thawngṭha kan theih khawh a si. Cu bantuk i Jesuh Khrih khamhnak thawngṭha biatak a theih ruangah a sualnak a mertakmi minung pawl kan nunnak hmangin hin Pathian nih nihin ah a ṭhawnnak langhter a duh. A thil ti khawhnak langhter a duh. Cucaah suntu zan ah hin biatak tein biahal kan duh ko hna. Pathian nih a ṭhawnnak, a thil ti khawhnak langhtertu dingah nihin ah hin naa ri dih cang maw? Naa timtuah cang maw? ti hi Jesuh Khrih min tein hal kan duhmi hna si. Voi tampi cu, ah, Pathian caah hin non ka duh tuk ve ko natiin, Pathian ṭhawnnak langhter phu si hin ka duh tuk ve ko natiin, ka hawile ka kiangkap minung pawl hi zeirua ram lo lawng te sinah kaw an ka vaivuanh peng e tiah kan ti tawn a hlei ce ten mino hna nih ka ka hlang kho lo e an ka hrup peng e ka tip to ko ah hin pathian ca ka nung ve can lai ka tina te an ka vaivuanh peng e tiah kan ti tawn a si nain nang le kei cu vawleipi thlengtu ding kan si kan te tuai lo kan hne lo kanmah hi to kho khuru a har thil lian ngan a ṭhawnnak langhter tu ding ah Pathian nih a thimmi cu kan si cu zeiruang ah dah kan kian kap minung kan hoi le kan hrawhter hna khakha Jesuh nih khakha Peter nih a huat tukmi sualnak pahnih ka chim cangmi Pilat hmaiah Jesuh nan rawt timi kha Mah kha si cang cu. Jesuh nakin mithat pa Barnabas Jesuh nan i thim deuh timi kha mah hi si cang cu Pathian nih a huat cemmi zumtu kan sualnak pahnih cu kan doh ding a simi kan ra hna hmai ah Jesuh tat loin anmah tu va tat. Huat taktak. An nunzia kan thlen ding a simi misual pawl kha an nunzia thleng loin anmah nunzia tu vai hrawm. Cucu kan Pathian nih huancenmi sualnak phun hi a si. Cucu nangmah le keimah nih hin a pakhatnak ah kan tei hau. Cu pahnih kan vun kan vun tei khawh si ahcun nang kha Pathian nih a ṭhawnnak power langhtertu ding i hman awk time nai ri di nai sersiam foundation nai chiah ti nak si cucu biapi ngai Bible chungah hin million ngan an sining kan zoh hna tikah Pathian mi hman hna an sining kan zoh hna tikah hin uh, kiang kapi tukforhnak a tong lomi pakhat man an um lo Hlennak misual hna nih khan anmah bantuk i umter ding hei ti bantuk hi an tong dih cikcek. Tam tuk chim awk um lai nain pakhat te vun langhter na duhmi cu Daniel. Daniel hi Babylon sal ah a rat tangmi si. A background tlawmpal ka vun chim ahcun Israel miphun kha siasal nan bia lai lo tiah Pathian nih nawl a rak pek hna. Asinain siasal biak peng ṭhiamṭhiam caah kan Pathian kha a thinhang tuk i vawleicung minung vialte lakah siasal a duh cemmi Babylon miphun sinah sal ah a rak kanter hna. Babylon ram an va phan ciammam i Babylon miphun cu a ngan le an ngan a ṭhawn le an ṭhawng fawn atu i Middle East Muslim lei miphun khi an si cuah. Mah pawl nih cun an sam bangin Jerusalem aw Israel miphun pawl cu an tlaih hna i an duh na loin siasal an rak biakter hna. Kan siasal i bia nih siasal hna an rak hnakter hna. He tiah an duh na loin vuai cikcak in siasal an rak biakter hna. Cucu kan Pathian nih aa tinmi si kha phundang in ka chim ahcun siasal bia hlah ulaw siasal bia hlah ulaw tiah kaan ti peng hna i nan duh lo siasal kha nan biak peng ṭhiamṭhiam caah cu tluk i siasal biak nan duh ahcun Babylon ram ah kan kuat hna lai i vuai cikcak in siasal cu in biakter hna sih ti khi dawh si cu Cucaah cun Pathian nih Babilon ram ah khan Israel mi ka kuat hna i an duh na loin siasal kha an lu bak in an ben chih hna i an hnakter hna, an biakter hna. Cucaah cun by the river of Babylon timi hna zong a hung chuahnak khi si. Babylon tiva kam ah kan thu i siasal biak a zum mi kan zum ti lo. Pathian nawlbia tang i nung dingin profet hna nih an rak kan forhnak hmunhma Jerusalem kha kan ngai ko e tiah an ti. Kan duh na lo in siasal biak lak la an kan sakter. Siasal hmaiah Pathian thangṭhatnak lak ah sau law siasal i lawm hna seh law an kan ti. Zeitindah kan sak khawh lai tiah an sualnak an i ngaichih nakhnga an rak tuahmi kan si. Cuka ahcun Israel miphun pawl cu harsa taktak in Babilon siasal a khahnak hmunhma ah khua an rak sa i cu lio i tlangval note a rak simi kum hlei ruk hrawnghrang a simi Daniel hi khuaruahhar in zohchun awk a tlak cu Babylon ram ah cun a tawinak tein ka chim lai Babylon ram ah cun siangpahrang i mithim pakhat a rak si A sunglawi tuk cu! Atu hi ral kan zaamnak hmun ah hin aw, ralzaam kan umnak hmun ah hin India ram Prime Minister nih khin kha nan cu keimah cabuk ah rian na ṭuan lai tiah mi pakhat khat i hum kan thim seh law. A mak tuk kan ti lah cu! Siabik kei tahchunhnak ah Hrabik Lian keimah ca rian a ṭuan lai tiah India ram Prime Minister Modi nih khan ka thiam seh law zeitindah nan ti lai siabik cu taksa India ram Prime Minister nih amah rianṭuantu ding bak ah au na ti lai i nanmah ralzaam ka hawi le nih Lila nih hin sang tuk in khin nan ruah lai. Van ṭhat tuk ah khin nan rel lai. Cucu dawkhaw Daniel le a dirmi hmun a si cu. A ralzam hawile kokok hmanh nih kan van ṭha tuk ah rak relmi dirhmun kha ka phan. Le cuka hmunhma ah cun Siangpahrang nih, Zu nan ding lai, cucu nan tuah lai, cucu nan cawng lai, tiah phungphai a suaipiak hna i vawleicung mifim cemah ser a rak timh hna, training a thawkter hna. Mah lio ahcun Daniel a ngan pakhat a hme pariat kan rel tikah cu tluk i ralzam in an umnak hmun i siangpahrang pa nawl peknak tang i training a kaimi Daniel nih cu ne tiin siangpahrang pekmi zu le thil thurhnawm siasal biaknak thilri pawl in i thurhnawmh bak lo dingin aa sehchih e ti kan Pathian min thang si ko seh. A lio caan kha bantuk dirhmun ah khan nang le kei cu Zu na ding lai an kan ti zongah kan el ngam bak hna lai lo. Ok sir, ok sir kan ti lai i hrot ko la. a zeihmanh khin chimmi khi el ngam phun zongah kan ruat hna lai lo. Asinain Daniel cu vawlei bawinak in Pathian a ṭih deuhmi Pathian thlahmi pa ka si timi fiang tuk in aa hngal caah sorry ka ding kho lo ee tiah a rel bak ko hna kha. Cu bantuk in tukforhnak tam tuk lakah ralzam dirmun te a um lio ah cu an ralzam ngamun siangpahrang pa nawl hmanh khan el ngam tiang in khan Pathian salpa Mihring ṭharanpa Daniel nih cun a or duhnak kha ramri a rak serpiak. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Zumtu mi tampi Bawipa nih a ṭhawnnak langhtertu dingah in hman a kan duh tuk ko nain hman awk kan ṭhat tawn lonak cu kan tangh saduhnak kan or duhnak ramri kan suai piak lo cang a si kan hmai chuakmi poah kan dolh kan hmai chuakmi poah kan dawp kan tangh saduhnak ramri fek te le fel tein suai piak hi Pathian mihman si khawhnak dingah a biapi taktakmi a rak si Daniel nih a kan cawnpiakmi a si cu bantuk, cu bantuk in Mino te tlangval pate nih a taksa duhnak kha felfai taktak in ramri a rak suai piak ruangah khan a tawinak tein kan chim ahcun Daniel ralzaam pate kha Babylon ram lianngan Babylon ram minthang piah khan Sang cem dirhmun ah Pathian nih a rak cawisan. Babylon ram i siangpahrang tiang nun thleng khotu ah Pathian nih a rak hman. A ṭhawnnak, a thilti khawhnak Daniel mangin Pathian nih Babylon ram ah a rak langhter. Nihin ah hin Delhi khuatlang ah, India ram ah LCC Khrihfabu ah Pathian nih nangmah hmangin keimah hmangin a ṭhawnnak le a thilti khawhnak hi langhter a duh ve dahkaw. Mah belte kan Pathian nih na nunnak le ka nunnak hmangin a ṭhawnnak langhter khawh nakhnga ding caah hin nangmah le keimah nih kan tuah dingmi a um ve i tampi lakah pakhat cu kan taksa duhnak kan or duhnak kan nuamh duhnak vawlei i pil duhnak lungthin kan neihmi vialte duhnak kan neihmi vialte felfai taktak in Pathian bia ramri i ser hi kan rak herh ngaingai ko A or duhnak, a taksa duhnak ramri felfai tein aa sermi zumtu bangin kan Pathian nih a ṭhawnnak a langhter tawn khawh. Cu bantuk si cu a biapi ngaingai. American ram i khuaruahharmi pa tuanbia pakhat ka rel i amah a min hi Mel Torture tiah ti. Maltorture ti. Amah hi thawk a zakua hrawng i American ram ah a rak ummi si. Misual taktak a sual ning hi khuaruahhar si. Zu voikhat, drug voikhat ka tuah khawhnak ding si ahcun a her ahcun mi zong ka that ko lai a rak timi pa si. Zu sang he a chiah mi a that lai maw Cu ti bak cun a um i amah a hngalmi paohpaoh nih ton an rak duh lomi pa, an hrial pengmi pa, a ka thah sual lai ti an rak phanmi pa a si. Cu bantukin sualnak chungah sau tuk khua a sak cang caah cun a donghnak ah cun a, a nun a nuam ti lo. Depression bantukin um ya kei hi hi tluk i vawlei cungah mi vialte nih an ka ṭih dihmi le ahohmanh hawikom ding caah ahohmanh an ka duh lomi le misual misual tiah timi ka nun hi yaakman a ngei ṭung lo. Hi ah ka ṭha deuh ko cang lo maw a ti. Nun sivaknak in a nun a khah caah Voikhat cu Lex Mexican timi Mexican nih rili ka ti lai cu rili chungah khan aa kai pei lai keimah le keimah kaa that lai tiah a va kai mah i amah le mah i thah ding bakin a kal lio i lampi ah cun Pacific Guardian Mission timi Pacific Garden Mission timi mission rianṭuannak pumhnak program pi khi a rak um lam ah. Mah cuka lam ah cun chikkhat te ah Pacific Garden Mission pumhnak ah cun a vun ṭhu i cu lio ah thawng cu chimtu pa nih Jesuh Khrih cu vawleicung misual kham ding ah a rak ra i Vawlei cungin misual ciammanh kha Jesuh Khrih nih cun a dawt i a khamh khawh ko timi thawngṭha a rak chimmi te a theihnak thawngin hi Mel Totler timi pa cu a rak hrin ṭhan. A rak hrin ṭhan ciammam i aize ka rak zulhmi lam kha lam dik lo lam hmaan lo pei a si hi tiah Pathian leiah Khrih thawngṭha nih a mer i Cu pa misual mitthang pa cu thawngkazakua velchum hrawnghrang ah hin America nak Pathian min hman cem evangelist minthang thlarau tlau tampi tlaitu ah a rai cang. Kan Pathian minthang cu si ko seh. Kan Pathian nih hin misual misual hi aa man tlak ti lo, khi zeihmanh si ti lo, san an tlai ti lo tiah kalta a kan tim bal lo dawh Nizan ti ni tiang ah misual misual hna lakah aa ciah mi zong na si kho men ko. Nizan ti ni tiang ah zumtu ka si a ti ve nga tein a din pen ko ṭung, a ei pen ko ṭung, a buai pen ko ṭung, timi zong na si kho men ko. Asinain a tlai rih lo i thlennak ah a tlai rih lo. Atu zan khamnak thawngtha bitak Jesuh Khrih nih a kan hmuhsak mi bitak na theihnak thawngin na rak sual cianak Na nun zithing, na nun zihlun vialte hnu chit in Jesuh Khrih ca bak ah ka nung cang lai. Jesuh Khrih ca bak ah nung ve cang ning timi biachahnak na tuah i Jesuh Khrih caah na sining na zeizong dihlak te na pek a si sia cu Daniel bantukin Diehl Moody bantukin Mel Toller, Toller bantukin Bawipa nih na nunnak hmangin a sunparnak, a thilti khawhnak le a ṭhawnnak a langhter khawh hawi a khawl. Daniel Moody cu vawleicung pumpi thlengtu dingah hman. Daniel cu Babylon ram pumpi thlengtu dingah hman. Nang le kei cu kan innpa, kan hawinu, kan hawipa pakhat pahnih te thlengtu ding zongah Bawipa nih a kan thim khawhmi a si khawh. Vawleipi kan thlen lo zongah kan hawinu pakhat kan hawipa pakhat nunnak kan thlen ahcun a ngan tuk cang. A lianngan tuk cang. Cucaah cun tuzan caan ah hin Pathian nih keimah nu keimah pa hi a ṭhawnnak a thilti khawhnak Minung nunnak thlen khawhnak, ṭhawnnak, thilti khawhnak a ngeimi langhtertu dingah a ka hman timi i fiang hna u si law kan Pathian nih hman khawh dingin kanmah le leikap i ngol a herhmi kaltak a herhmi vialte ngol hna u si law kaltak hna u si law tuzan thawk in Bawipa nih midang nunnak thlengtu ah kan hmang ve cang ko seh. Tuzaan thawk in kan hawi nu kan hawipa Jesuh Khrih lei i hruaitu dingah hin kan hmang ve cang ko seh. Midang nunnak thengtu i Bawipa nih khamhmi kan si. Kan dihlak caah Bawipa nih thlua kan sawhpiak ko seh. Amen.